بەڕێز بەڕێز دکتۆر پیرباڵ ئەوەنە هەموومان گوێ لێ بووە قسەکانی بەڕێزتم گوێ لێ بووە ئەوەنەی لە تلڤزیۆن ئەوەنەی لە وێبسایتەکان هەموویانم کۆ کرد هەموویانم بلاو کردووە نوختەیەکم من بدوای دیگەڕم ئایا لە ساڵی 2005 2006 یانی لە ناوبەری تۆ و نۆشیروان مستەفا شتێکی ڕووی داوە نۆشیروان تەلەفۆنی لەسەر تۆ داخستووە و تەحدیدی جنابەتی کردووە ئایا ئەوە ڕاستە یان درۆیە؟ ڕاستە. ڕاستە لەسەر چی؟ لەسەر ئەوەی کە من ڕۆمانێکم نەشر کردبوو. بەڵێ. ئەو ڕۆمانە بە لێکدانەوەی ئەوان دژی یەکیەتی نیشتیمانی بوو. بەڵێ. مام جەلال عەفوی دەرکرد لەسەر سەتەلایتی کوردستان خۆیان، کوردسات، و لەسەر ڕۆژنامەی کوردستانی.

ئەو کاتەی کە نۆشیروان لە سەر ئەو رۆمانە دیگوت چین لە ناوە رۆماندا هەبوو کە نۆشیروان پێی ناخۆش بوو ئەوەی کە لە ناوە رۆماندا چی هەبوو کە نۆشیروان پێی ناخۆش بوو لە ناوە رۆمانەکە چی نوسرابوو؟ ئەو پرسیارەش دەتوانم لەوی بپرسم چۆنکە من رۆمانەکەم نوسیوە باسی مجتمعی خۆمم کردوە باسی کۆمەلگە و ولاتی خۆمم کردوە.

خوا پێغەمبەر نیە بزانم خەڵک چی پێ خۆشە و چی پێ ناخۆشە باشە بەر نەخۆشی سپی دەتوانم بپرسم. بەڕێز بەڕێز دکتۆر پیربال من دەنگی یانی یەک گۆتاری جەنابت هەیە کە تۆ دەیژی باو ئاڵەیەی کوردستان سۆن دەخۆم کە لەگەڵ ئێوە ڕاستگۆ بم لە کاتێک جەنابت گۆت کە دەنگ بدەن بۆ سەڕۆک بارزانی بەڵێ ئایا جنابت یانی لە لە سەر ئەوەی کە بەڵێ دەتزانی نۆشیروان مستەفا لە سەر کێشەکانی خوت و نۆشیروانت وا بیرەکەت نۆشیروانت بە دڵ نەبوو یان بەڕاستی پێت وابوو مەسعود بارزانی گونجاوترە لە هەموو کەسانی ئەو کەسانی کاندید بۆ بە باوەری من مەسەڵەی من دەیژن دکتۆر کەمال میراڤدەلی کەسێکە ئاکادێمییە ئەگەر دەسڵات لە دەستی هەبا دەیتوانی باشتر لە کوردستانە بڕێوا بە بۆ جەنابت بە شێوازێکی دیکە بیرکیت ئەتوانی چونکە تۆ کەسێکی ئاکادێمیت بەلکو دەتوانی بۆ من چی بڵێ من لەو بارەوە وتارێکم نووسیوە بە ناوی پۆست ئۆپۆزیسیۆن، لە ئەنتەرنێت و لە سایتەکان نەشر بووە بە ناونیشانی پۆست ئۆپۆزیسیۆن، لە سایتەکان نەشر بووە و لە ڕۆژنامەی ڕووداو کاتی دوای ئینتخاباتەکە بە دوو هەفتە نەشر بووە، تەواوی ئەو جوابانەم لەوێدا نووسیوە، لێرەدا بە پێویستی نازانم دووبارەی بکەمەوە.

بەڵێ بەڕێز ناپلیۆن ئەکادیمی نەبوو قوربان. بەڵێ ئەو ڕۆمانی جنابت لە کوێ ئەتوانم بدۆزمەوە ئەو ڕۆمانی جنابت کە کێشە لەسەر ساز بووە لە کوێ ئەتوانم بدۆزمە زەحمە نەبێ هەولێر لە شارەکانی کوردستان چاپی دووەمی هەیە ناونیشانەکەی بریتییە لە ملا تحسین و